Helo, dwi jyst mynd i esbonio i chi ddef- sut i ddefnyddio um, croes bostio neu cross-posting ar Facebook. Rwan, os ewch chi i'ch tudalen Facebook chi, um, tudalen Eventer, um, fyddwch chi'n wyndran be ydy'r bwlch ma'n fan hyn. Um, be mae hynna'n golygu ydy bod yna rhywun wedi ychwanegu fideo Dych chi'n gallu rannu a mae'n mynd i edrych fel bod chi'n rhannu fideo eich hun. Um, rwan, sut da ni yn sefydlu hyn? Wel, er mwyn sefydlu perthynas gyda tudalennau eraill, mae angen mynd i'r gosodiadau ar eich tudalen. A lawr ar y chwith, newch chi weld cross-posting. Yn yr adran yma, allwch chi ychwanegu um, tudalennau i sefydlu perthynas â nhw. Um, a perthynas dwy ffordd ydy o. Felly maen nhw yn bobl sydd yn barod i rannu fideos nhw gyda ni a ni gyda nhw. Felly um, dyna ydy'r perthynas. Felly dyma rhai sydd dal yn pending fan hyn a dyma rhai sydd wedi um, derbyn y cais yn fan hyn. Yr oll sydd angen i chi wneud ydy ysgrifennu enw yr mudiad yn fan hyn. Felly, os na i roi WCVA, um, uh, Cyngor Gweithredol, um, Na ni, mudiadau dathlu Gymraeg yn fan hyn. Dwi'n sefydlu perthynas gyda mudiadau dathlu Gymraeg. Rwan, maen nhw'n mynd i gael cynnig um, rhannu er, fideos sydd ddim yn fyw. Um, unwaith da ni wedi sefydlu'r perthynas, mae'n hefyd modd rhannu yr rai byw. Rwan, dwi ddim eisiau nhw ymddangos yn awtomatig ar eu tudalen nhw, felly dwi'n mynd i roi yr ail blwch yn hyn. um, bod angen cael approval um, cyn i unrhyw fideos byw cael ei rhannu. So dyna dwi'n mynd i ddewis fyna. Nesaf. Rwan dyma link. Mae angen copi a pastio yr link yma mewn neges i bwy bynnag sydd yn um, rhedeg stalen mudiadau darllen Gymraeg um, ar e-bost er mwyn iddyn nhw allu cadarnhau ar berthynas gyda ni. A dyna ni, gosod y berthynas. Rwan, sut ydych chi'n rhannu fideos efo, er, eich fideos chi efo yr perthynas yma? Ewch yn ôl i'r dudalen. A mae angen i chi fynd i'ch fideos. Dyma ni fideos. Felly, um, gen i ddewis un o fan hyn, Parti Ponti er enghraifft. Rwan, beth sy'n angen chi wneud ydy mynd i'r opsiwn 3 dots, golygu fideo, mynd i distribution, a yn fan hyn, make available to other pages. Felly, dyma um, mae'r perthnasau, um, dyma lle maen nhw, yr perthnasau crossboistio yn dod i fyny. Fel ydych chi'n gweld, dwi wedi rhoi y fideo ar gael i er myntiadau yma, neu'r tudalennau yma sydd yn rhestr. Felly, dyma yr ail gam er mwyn edrych siŵr bod y fideo yma yn ymddangos fel opsiwn iddyn nhw i rannu. Felly, mae rheina eisoes wedi dewis. Sef rwan beth sy'n digwydd ar ôl hynny ar ei ochr nhw. Rwan, os ewch chi'n ôl i'ch tudalen, ar y dudalen hafan, dyma mae'r blwch yma yn ei olygu. Felly mae'n deud, one video added this week you can cross post. Felly mae'n rhywun wedi ychwanegu fideo wythnos yma um, sydd ar gael i'r mentrau iaith i rannu. Felly, see videos, Bydd unrhyw fideos dych chi'n ei rhannu efo eraill yn ymddangos fel hyn ar eu tudalen nhw nhw. Felly dyna ni, mae Asbdrec wedi rhannu ei fideo ac ar ôl ddod yma yn cyflwyno'r tywydd yn Gymraeg, um, fel bod modd i ni, fel mentrau ei rannu fo fel post uniongyrchol gennym ni. Felly dyma ni'r fideo. Create post with this video. A dyma'r post gwreiddiol mae Esbyrec wedi defnyddio. Rwan, mi alla i ddileu hwn a gwneud rhywbeth hollol wahanol. Felly, dwi'n mynd i gadw'r un un teitl, er bod modd i mi newid o, a dwi'n mynd i sgwennu, ydych, ydych chi wedi gweld Carol Morderman yn cyflwyno'r tywydd yn Gymraeg. Cofiwch, gallwch ddefnyddio Cymraeg beth bynnag yw'r tywydd. Rwan, dwi'n mynd i tagio Estrec neges yma fel bod yn cydnabod nhw. Felly, ar Estrec. Ni. y math yna o neges. Felly, da chi'n gallu ychwanegu tags, da chi'n gallu tagio pob, mwy o bobl, um, pob peth da chi'n gallu gwneud os da chi'n rhannu neges o'ch hunan, newid y thumbnail, felly dwi eisiau cael hi'n sefyll o flaen y cwmwl fyna. Um, ychwanegu isdeitlau ag ati nesaf a parhau fel petai chi yn uh, rhannu fideo eich hun. Um, ei amserlennu fo, cadw fo fel drafft ag ati. Rhan, neu gau hwnna. A dyna ni, dyna ydi croes bostio.